mungotiwedzera kuma subscribers apa aiwa but tikuona kuti aiwa channel yedu iri kukura zviratidza kuti aiwa muri kufollowa muri kufollowa and eh, musadzore tsvimbo rambai makadaro guys ah, tinongoita kuti ichi zvenyu zvamunoitawo zviende mberi aiwa guys tinokutendai nemufaro ah, six yakoima days ah, tine nyaya dzekuposta zvekufamba nayo yemukomana Mhondi yepaGuruve anoitwa iye anemawo zvitsva mukomana ayo akabatwa kati kakanda video chitaura kuti mukomana akabatwa tikaratidza vanhu vakazviona so guys uh, nyaya irapa pande kuti mukomana zvamai manje ari mu ari kurapwa muchipatara imhondi zvake padzaiwaka uh, mitemo yedu muno munoita kuti aiwa munhu ngaa Garapwe asati aenda kunoripa mhosva dzake dai kuri kune dzimwe nyika unana zambia botswana aitogara atongobatwa kwiyo zveipapo so guys uh, mukomana ari muchipatara ari kurapwa kudaro so video rataanaro nhasi guys tauya nelist yevanhu eh, vaakauraya mukomana list ravanhu vakauraya da kupai one by one kusvika pavari kuperera ai amukomana akauraya vanhu vakawanda atidi kuti chii kana kuti chii amukomana akauraya vanhu vakawanda guys so tisati takupai list iro make sure you do subscribe Alright, pane video ratakaisa pamashura apo remukomana achitaura achitaura ngemunhu ari kurasika njere nene eh, makomezi umo ah, takaona kuti vanhu vazhinji ewa vari kuzoona kuti ah, mukomana anenge ari kurasika njere but tazozifambira nyaya dzacho ka um, pane mumwewo akakwanisa kundibatawo kuinbox kwangu ukoko achitaura kuti mumwewo wevanhu vakauraiwa nemukomana uyu achitaura ivo kuti mm, vakafamba vakaenda kune vanozita vechivanhu vanhu vakanogadzira kuti aiwa hama yedu ingangorova zvakadaro munhu akaita izvi kuti afewa achitambura amhanye mushini or something so guys ati mutiudzawo makumi ekuti zvingava ndizvo here zviri kuitikapo zviri kulinkana nechi nenyaya idzo dzidzi aiwa mongotiudzawo kuti chokwadi here chikuitika ipapo kana kuti ah, vanhu vakungobatanidzwa batidza nyapata haa nsekwana kwangu ayo mukomana ah, asi stable zvake anenge ari kumhanya mishini zvekudaro so ke tisingade kuwedzeredza kudzidza nyaya reke ndikupe list ah, revanhu vakauraya mukomana muzvionere one by one kana ndichaita zvekuisira pascreen mozvionera kana kuti ndichango kuverengerai list revanhu vacho vese kusvika pavari kuperera so guys miyandokandire list pascreen penyu muzvionere kuti mm, mondi aiwa yange afamba mai rida akaregererwa aiwa vanhu mugare muguruve vaipera mbichana mbichana so guys uh, list ratotande iro uh, so family awa ndofunga list mukuriona uh, list ndirori vanhu vanokwana kuita ivo 13 orit uh, ah, pamwe pane vanenge vachisinganyatsoona eke tikuedzerei mazita okay number one mukomana akauraya modesta isaac number two aibva auraya jan dube Patenda panamba 3 achibva auraya Alice Maringire. Patenda panamba 4 mukomana achibva auraya Elisha Chikwavara Chikwavarara. Namba 5 mukomana abva auraya Dudzai Muzuva Wanda. Namba 6 mukomana abva auraya Stacy Pulanga. Namba 7 vauraya Pamela number 8 achibva auraya kudzai chipangura ona bva tipa number 9 aibva auraya tadiwa nashe marasika achibva enda panumber mm, 10 achibva auraya grace zvitsva uyo ihama yake okay uh, vadaenda panumber 10 vauraya lois Chiringaushe. Number 11, vauraya Takudzwa Kariba. Number 12, achibva vauraya Tatenda Chirenje. Number 13, vauraya Tatenda Zvitsva. So guys, ndo list yandakupai. Uh, ah, pane vamwe vasinonyasotarisa guys, nokumba mungopoza munyasoona list sezvariri. Don't forget to like, share and subscribe. so guys uh, ndo video takugirai muzuva ranhasi uh, make sure mugara mava muri alert mobaya notification bell because tinokupai maupdates nemaupdates zveipapo ende hatinonoki futi hatiburitse news dzenhema love you all